Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мехрбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең нәүбәттәге программасын тәкъдим итәбез. Әссәләмә галәйкүм, газиз имандашлар! Без сезне Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә янәдән сәламлибез. Ихлас мәчете бу көннәрдә республикабыз, Җөмһүриятебез баш каласы Уфаның мәгънәви һавасын үзендә ташыды. Бу көннәрдә Ихлас мәчетебезнең хозурында халыкара конференция үтте. Нәкъ шагыйрьләр әйткәнчә, адәм баласы бер яшел яфрактыр, коелып төшәчәк урыны да кара туфрактыр. Менә шушы.

Минзәләви. 1855 нче елда туып, 80 ел гомер кичергән. Аның яшәү рәвеше, аның илләрдән илләргә, дәүләтләрдән дәүләтләргә, димәк, мәдәнияттән мәдәнияткә сәяхәте аның бер мөкатдәс тәкъдиредер. Бу хакта, әлбәттә, ислам галимнәребез Төркиядән Казахстаннан, мәркәзебез Казаннан, Мәскәүдән һәм Башкортстан фәннәр академиясенең галимнәре бу хакта баян иттеләр. Безнең күңелләребезгә иң зур тәэсир ясаганы Мөхәммәд Мурат Рамзинең шушы фикерләридер. Ул бөек ислам галиме Имам Раббаниның хезмәтләрен тәрҗемә иткәндә шуларны аз сызыклап китә. Әй бәндәләр, сез Аллаһдан курыккан галимнәрнең фикереннән куркыгыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга телләре аша хакыйкатьне сөйләү сәләтен биргән. Мәгълүм, хакыйкать авыр. ләкин файдалы. Ялган, җиңел һәм йогышлы дип бәян итә.
Әлеге конференция изге Коръән Кәримне укудан башланды һәм монда менә шушы зур дини иҗтимагый җыенны ачып җибәрүче Мөхәммәд хәзрәт Галләмнең чыгышы да бик фәһемле булды. Конференциягә Башкортстанның төрле төбәкләреннән килгән дин укытучылары да, дин мөгаллимнәр һәм мөгаллимәләр җыелган иде һәм алар инде конференциягә керешли үк үзләренә зур бүләкләр алдылар, бу Мөхәммәд салләллаһу галәйһи сәламнең тормышы турындагы китаплар һәм башка дини уку әсбаплары. Һәр милләтнең аны. иминлек, сәламәтлек ярларына чыгаручы каһарманнары, мәдәният баскычтыкларына күтәрүче бөекләре була. Шуларның берсе Казан кунагыбыз, шөһрәтле сәясәтче һәм тарих белгече профессор Дамир Исхаков. Үзенең Мурат Рәмзи хакындагы һәм аның бу тарихта урыны хакында фикерен әнә шулай гәүдәләндерде. Бүген монда әһәмиятле вакыйга булачак. Ул күренекле төрки мөселман Идел Урал буе галиме, дин белгече Мурат Рәмзигә багышланган конференция булачак. Бу чынлыкта бик кызыклы, әмма Төрки мөселман дөньясында танылган булса да, безгә бик таныш булмаган шәхес. Ул әйтә әйтергә кирәк, яңадан ачыла хәзер безнең өчен. Һәм шуңа күрә конференциягә килеп тыңлаучылар өчен мин уйлыйм, анда кызыклы яңа, яңа мәгълүматлар булыр дип. Бу шәхеснең әһәмиятлеге шунда ки, ул үз вакыты өчен Бөтен төрки дөньяга кайтарып биргән данлыклы мөселман дин белгечләрен, аларның исемнәрен. Һәм бик нык бәйле булган суфичылык хәрәкәте белән. Ә суфичылык хәрәкәте безнең бабалар өчен

Гарәп дөньясына һәм соңыннан төрекләргә дә таныткан һәм билгеле татарлар өчен дә язган. Бөтен монда мусульманнар өчен. Ул зур галим буларак иң әһәмиятле шушы суфи галимнәренең, мөселман дин белгечләренең хезмәтләрен тәрҗемә иткән фарсы теленнән гарәп теленә, аннан соң гарәп теленнән, аны соңыннан төрекләр тәрҗемә иткәннәр төрек теленә һәм шуннан гыйлем дә алганнар чынлыкта. Чөнки ул вакытта ул барысы да яңа әйберләр булганнар. Менә шуңа күрә мин аны бөек шәхес дип әйтәм. Ул бер караган вакытта бәлки җәдитче түгелдер, әмма үзенең эшчәнлек ягыннан ул галим һәм галимнар дөньясында яшәгән шәхес. Ул ничек дип әйтим инде, хәзер шундый термин бар. Традицион ислам юнәлешен алып баручы. Ягъни ул ислам юнәлешеннән беркая тайпылмаган һәм тайпылырга тырышкан кешеләрне тәнкыйть иткән. Мәсәлән, аның бик каты дискуссияләре бар Муса Бигиев белән, Муса Җарулла Биги белән шул ислам мәсьәләләре тирәсендә. Шуңа күрә мин уйлыйм, ул андый традицион карашта торучы ислам галимнәре ул әһәмиятле роль уйныйлар, чөнки алар карап тормасалар, бәлки революция ясарга теләгән кайбер мөселманнар читкә читкә дә китеп барырга мөмкин булырлар иде. Ә шундый кешеләр кирәк безгә. Конференциядә катнашучы, профессор, медицина фәннәре докторы Мәхмүзә Кәлимулла кызы үзенең фикерен әнә шулай гәүдәләндерде. Бүгенге үткәрелгән практик гамәли конференция ул бик зур әһәмияткә ия. Беренчедән әйтәһем килә, ул конференция мөһим рәвештә менә Ихлас мәчетендә үткәрелгән икән, ул нинди бер ябай хәл түгел.

Ошында дингә үзләрен, Ходай Тәгалә уларның йөрәкләрен аскан икән, безнең бөтә Башкортстаннан, районнардан, калалардан килгән, үзенең монда укытка укыган шәкертләре һәм дә зур мөселман дөньяһында зур урын яулап торган Төркиянән, Дагыстаннан, Казахстаннан, Татарстаннан килгән шундый дин әһелләрен җыеп, зур

Әйтергә кирәк, ул бит дин әһеле генә булып калмай, ул тарихчы ла, ул зур безнең мөселман мәдәниятенә зур әһәмият керткән, зур өлеш керткән бер шәхес булып, бүгенге көндә ошо исламды үстерүгә һәм халыктарзы дуслаштырырга һәм халыктар менән аралашырга, Уның әйткән эштәре, фәнни эштәре бик тә, бик тә мөһим. Һәм дә минем өчен бик шундый әһәмиятле әйбер, әйтергә кирәк, ул бит инде үзен үзе үстергән, зур белем алган,

Тугры барырга тиешегез, шунда гына тормыш, шунда гына яшәү мәгънәһе дип әйткәндер дигән мин уйдамын. Без бу конференциядә бәхет төшенчәсен дә үзебезгә фикерләдек. Бәхет ул, әлбәттә, дусларның күп булуы. Ихлас мәчетебез дөньяның күп кенә төбәкләрендә ислам үзәкләре белән хезмәттәшлек итә. Шуларның берсе Казахстан Җөмһүрияте. Алмата шәһәрендә яшәүче галим һәм эшкуар, Төркиянең Казахстандагы Ихлас вакыфының илчесе Абдулла Хисмәтуллаев халкыбызны шушы конференция белән сәламләде. Без Казахстаннан килдек бу конференциягә катнашуга. Өте куаныштымыз. Осындай Мухаммед Мурат Рәмзи хәзрәт. Бу кеше өте өлкән еңбек

Рамазан Айвалы Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәләмнең тормышы турындагы язган китапка да күп көч салган һәм бу җыентыкны дөньяга чыгаруда, бар итүдә җан көчен биргән зур кеше.
Хуш килдегез, Рамазан абыемыз! Хуш булдык, әфәндем! Башкортстан сезне бикләде, ниһаять, бу конференция булды.
Әфәндем! Газизләребез, без сезләрнең оештыру комитеты тарафыннан гамәлгә ашырылган бу конференциягә ашкынып килдек, Башкортстанның баш каласы Уфа шәһәренә һәм дә бөтен Башкортстан халкына без җан йөрәктән сәламнәребезне тапшырып, бүген сезнең арабызда булуыгыз өчен чиксез дәрәҗәдә сөенәбез. Тагы да Ихлас мәчетендә без җомга намазын үткәрдек, бу безнең күкрәкләребезгә сыймаслык куаныч һәм юанычтыр. Бу җыелыш башта гүзәл Башкортстан Республикасы һәм аның баш каласы Уфада, бөтен Русиядә һәм ислам галәмендә күп хәерле эшләргә сәбәпче булсын дигән өметтә калам. Бу җыелыш уңаеннан сезнең белән сөенечебез белән дә бүлешәсебез килә. Төркия җөмһүрияте, Истанбул мөфтияте һәм Төркия Диянәт вакыфы Истанбул бүлеге тарафыннан Русиянең Башкортстан төбәге башкаласы Уфада төзелгән Уфа ислам университеты тәмамлануга җиткән. Төзелеше 2015 нче елда башланган һәм 100-85 проценты инде тәмамланган профессор доктор Хәсән Камил Йылмаз, Русия мөселманнары үзәк диния назараты мөфтие шәйхелислам Тәлгать Сафа улы Таҗетдин белән төзелеш хәлен карап, эшләреннән бик канәгать булган һәм шатланган. Бүгенге җыелышның темасы Бөек галим Мөхәммәд Мурат Казани Рәмзинең тормышы, гыйльми шәхсияте, әсәрләре һәм ислам галәменә кайбер мөһим хезмәтләре хакында. Белүебезчә, яхшы кешеләрне һәм игелекләрен яшь буыннарга җиткерү тиешледер ки, яхшы кешеләр һәм яхшы гамәлләр артсын өчен. Мондый шәхесләрне һәр кешеләрнең дә, мондый кешеләрне һәр кешенең дә, хосусән яшьләрнең бик яхшы танулары тиешледер. Үрнәк алсыннар. Аларны рәхбәр яки киңәшче дип белсеннәр, эзләреннән барсыннар өчен. 21 гасырда яңа буынга мөкатдәс динебез исламны, изге Коръәнебез калмыштыр.
Изге китабыбыз Коръәнне, сөекле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләмне һәм дә бөек галим вә вәлиләребез шанлы
тарихыбызны, югары мәдәниятебезне дөрес шәкелдә, гыйльми һәм объектив ысуллар белән кулланарак өйрәтү шартлары. булырга тиеш иде. Киресенчә булса,
көнебездәге технологик үсеш сәбәпле, ят мәдәнияткә ачылып, яшьләргә үзләрен саклау, бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү бик кыен булачактыр.
Хөрмәтле тамашачылар! Каршыгызда Истанбул Мармара университетының профессоры Рамазан Айвалы. Бу галим Ислам дөньясына сөекле пәйгамбәребезнең хаят тормышын аңлаткан һәм мохтасар китапларын әзерләп, инде рус Русиядә дә, безнең мәмләкәтебез Башкортстанда да русчасын тәрҗемәсен меңләгән-меңләгән данада таратып һәдиядән калучы Ихлас вакыфының киңәшчесе мәшһүр галим Рамазан Айвалы сезнең каршыгызда. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм
Пәйгамбәр Әфәндебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм боерды ки, ике нәрсәдән дә яхшырак нәрсә юктыр. Ул Аллаһы Тәгаләгә иман һәм мөселманнарга файдалы булу. Ике нәрсәдән дә начары юктыр ки, ул ширек һәм мусульманнарга зарар бирү. Пайгамбарыбыз янә дә икенче бер хадистә боера, я галим, я укучы, я тыңлаучы, я илгәрдә әйтелгәннәрне сөйләүче бул, бишенчесе булма, дип боера. Һич шиксез, камил иман, тулы итагат һәм гыйбадәт Аллаһу Тәгаләгә һәм Рәсүленә чын мәгънәдә итагать итү һәм иярү, игелеккә өндәү, яман эшләрдән тыю, җиһад һәм Аллаһ сүзен өстен кылу өчен тырышу, Исламны иң яхшы бер рәвештә тарату, Аллаһ юлында дәгъват һәм башка хезмәтләрдер лаеклы бер рәвештә тик гыйлем, гыйрфан һәм хикмәт белән генә гамәлгә ашырылыр. Ислам кешенең дөнья һәм ахирәт бәхетенең үсешенә һәм аларны үз эченә җыйган иң соңгы илаһи бер диндер. Ислам, Исламият, дини төшенчә буларак, Аллаһы Тәгаләнең Җәбраил фәрештә аша сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә җибәрелгән, кешеләрнең дөньяда һәм дә ахирәттә рәхәт һәм бәхетле булулары өчен тәэмин ителгән бер ысул һәм кагыйдәләр дип аңларга кирәк. Исламияттә башкаларның җан, малын һәм намысларына һөҗүм итүне кискен тыйды. Кәфирләргә каршы да яхшы холыклы булуны без галимнәребезнең китапларыннан күрәбез, ике җиһан сәгадәтенә каушу, тик дөнья һәм ахирәт әфәндесе Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәламгә иярү булуга бәйле. Аңа иярү, аңа иман китерү, аның аның алып килгән хөкемнәреннән хөкемнәрен өйрәнү һәм эшләүдер. Шик юктыр ки, аның китергән хөкемнәре башында изге китабыбыз Коръән Кәрим торадыр, Коръән аңа бирелгән могҗизәләрнең иң бөекләренең берсе. Бер кеше дә

Сәрхәди болай диде, Акыл иясе һәм бәлигъ булган һәр кешенең иң беренче вазыйфасы Әһле сөннәт галимнәре язган
гакаид гыйлемнәре белән танышу һәм шул юллардан барудыр. Ислам әхлакы
холыкның иң гүзәле, иң өстене, иң яхшысы, ягъни идеаль дыр. Моны без Мөхәммәд пәйгамбәребезнең мисалында күрәбез.
Җанабы Хак дөреслектә Аллаһ илчесендә сезнең өчен гүзәл әхлак үрнәкләре бардыр, дип боера. Коръән Кәримдә янә дә сөекле пәйгамбәребез турында Раббымыз Аллаһ шулай боера.
Хактыр ки, син бөек бер холык иясе, дип әйтелә. Пәйгамбәр Әфәндебез, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, үзе дә
хәдисләрендә, Мин әхлакны югары дәрәҗәсенә җиткерер өчен җибәрелдем, Дип әйтә. Инде бу боерыкларга һәм бу нәсыйхәтләргә таянып,
бөтен халкыбызга, гомер кичергәндә, тик Раббыбыз Аллаһының гына колы, олуг пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд салләллаһу аләйһи вә сәлләмнең лаеклы өммәте һәм гомер кичергәндә кыямәт алдыннан киләчәк имам Мәһдинең лаеклы гаскәре булып гомер кичерүләр насыйп әйләсен, бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын, мәңге яшәсен Мөхәммәд өммәтләре.
Инде Мөхәммәд Мурат Казани Рәмзинең тормышы хакында.
Шәех Мөхәммәд Мурат Рәмзи 1855 нче елда Русия империясының Казан губерниясе Минзәлә иясендә Әлмәт авылында дөньяга килгән.
Аның атасы Баһадир ша. Гаиләсеннән булып 1880 елда Мәккәдә Мөхәммәд шаһның кызы Әсмәгә өйләнә һәм аларның тугыз баласы була.
Мөхәммәдморат Казани әсәрләрендә үзен Мөхәммәт Мурат Рәмзи, Мөхәммәт Рәмзи, Мөхәммәт Мурат Казани, Мөхәммәт Мурат Әл-Мәкки, Шәех Мөхәммәт Мурат,
Мөхәммәт Мурат Әл-Минзәләви кебек исемнәр белән атаган.
Ә инде сәяси язмаларында ул исә үзен Тути,
Гандәлиб, Әбу Хәсән, Әкмәл
дигән исем тәхәссүлләре белән дә яза торган булган.
Мурат Рәмзи хакында Хөсәен Хилми Шык, профессор Әлфинә Сибгатуллина, профессор доктор Заки Валиди Туган, профессор доктор Хамид Алгар Профессор доктор Әхмәт Тимур, инде профессор доктор Әхмәт Гозәл һәм мәшһүр төрек сәяхәтчесе Габдрәшид Ибраһим кебек гыйлем ияләре кыйммәтле мәгълүматлар язып калдырганнар, безләргә хезмәтләр мирас иткәннәр. Каршыгызда, Төркия Җөмһүрияте Стамбул шәһәрендә Мармара университетының профессоры Галиҗәнап Рамазан Айвалы.
Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Халкыбыз әнә шулай. Күңелендә икмәк белән генә түгел, күңелендә